Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga, Din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. U lkoll bdew juru l-għoġba u l-istagħġib tagħhom għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu. Dan mhux bin Ġużeppi, bdew jgħidu. Iżdu qalilhom, Żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju, Tabib, fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnahum, agħmlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom, Tassew ngħidilkom, ebda profeta ma hu milqugħ tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' tliet snin u sitt xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta imġiddmin f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela' bil-korla, u qamu, ħarġuh 'il barra mill-belt, u ħaduh fuq xifer ta' rdum tal-għolja, li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom, biex jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-Vanġelu tar-raba' Ħadd ta' matul is-sena ikompli mal-Vanġelu tal-Ħadd li għadda, fejn aħna rajna lil Ġesù imur fil-jum tas-Sibt fis-sinagoga ta' Nazaret, huwa jaqra silta mill-ktieb tal-profet Iżaija, ipoġġi bilqiegħda u lin-nies jibda jispjegalhom din is-silta u jgħidilhom li din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. Ċertament ir-reazzjoni tan-nies kienet waħda ta' stagħġib. Raw lil Ġesù jispjegalhom is-silta ta' Iżaija, raw lil Ġesù jitkellem b'awtorità kbira, b'seta' kbira, u allura in-nies baqgħu mistaġbin. Is-silta tal-lum imma naraw ukoll in-nies li jibdew jistaqsu, Minn fejn ġab dan l-għerf kollu Ġesù? Dan mhux bin Ġużeppi? Dan mhux bin Marija? U sa ċertu punt allura n-nies bdew iwaqqgħu dak li kien qal Ġesù. Bdew jiddubitaw. Ma setgħux iniżżluha kif Ġesù, li huwa bin Ġużeppi u bin Marija, jitkellem b'dan il-mod. U ċertament aħna nafu li Ġesù mhux biss kien bniedem, imma kien Alla fl-istess ħin. U Ġesù ma joqgħodx lura milli lin-nies jgħidilhom dak il-proverbju, Tabib, fejjaq lilek innifsek. Dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm, agħmlu hawn f'pajjiżek ukoll. Għax tassew ngħidilkom, ebda profeta ma hu milqugħ tajjeb f'pajjiżu. Ġesù mal-ewwel beda jħoss li n-nies Kienet se ssibha diffiċli biex tilqgħu. Naraw allura l-bidu tal-persekuzzjoni li Ġesù kellu jbati huwa u jxandar il-kelma t'Alla. Tant hu hekk li fl-aħħar tal-Vanġelu ħaduh lil Ġesù fit-tarf tal-belt biex jixhtuh minn hemm fuq għal isfel. Naraw mela l-bidu tal-persekuzzjoni kontra Ġesù, Ġesù li qed ixandar il-kelma t'Alla għaliex hu għalhekk ġie fid-dinja, Ġesù li jibda jagħmel il-mirakli, kull xorta ta' mirakli, b'mod speċjali mirakli ta' fejqan. Imma xi wħud min-nies webbsu qalbhom għal Ġesù. Ma setgħux jemmnu li Ġesù huwa tassew il-Messija, l-Iben t'Alla. U allura quddiem din il-kelma li qiegħda tippreżentalna l-Knisja f'dan il-Ħadd, ejjew aħna wkoll ma nwebbsux qalbna. Ejjew niftħu qalbna beraħ għal Ġesù, għall-kelma tiegħu. Ejjew aħna wkoll quddiem it-tiġrib, quddiem il-persekuzzjoni, quddiem It-tfixkil li aħna niltaqgħu miegħu fil-ħajja tagħna ma naqtgħux qalbna. Bħal Ġesù li ma qatax qalbu meta sab il-persekuzzjoni, aħna wkoll ejjew anki f'din is-sena tal-fidi inkomplu Nikbru fil-fidi, inkomplu nikbru fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesù. Ejjew għalhekk it-talba tagħna f'dan ir-Raba' Ħadd ta' matul is-sena tkun, Mulej, ieqaf miegħi, tini l-qawwa u l-kuraġġ biex nibqa' miexi wara Ibnek Ġesù biex inkun tassew Dawl, inkun tassew ħmira fis-soċjetà tagħna llum.